אין די לעסן גיי איך עקספלעינען וואס מיינט גמ', עפעס א טערקישע ווארט גמ', עקשעלי ס'איז נישט טערקיש ס'איז גריק, ס'איז א אפשען גריק פון יוון, אקעי וואטעווער פארוואס די יוונים האבן זוכה געווען אז זייערע ווערטער זענען געווארן אין די אפשענס טשעין די מעזשערמענטס פון יעדע זאך ווייס איך נישט, דאס איז פאר א עקסטערע שמועס, אבער למעשה איז דא איינס פון די אפשען גריגס וואס ס'מעזשערט די קאסט און די פרייז פון א אפשען, וואס ווערט אנגערופן געמא, ס'זאגט דיך בעסיקלי ווי שנעל גייט די דעלטא זיך טשעינדזשן לויט די פרייז פון די אפשענס, עספעשעלי ווען די סטאק פאנגט אן צו זיין נענטער צו די סטרייק פרייז. סאו פאר אונז גיי מיר אריין אין דעם וויל איך דיך דערמאנען אז אפשענס טרעידינג אינוואלווט ריסק, און רוב מענטשן, ספעשעלי ווען זיי ווייסען נישט וואס זיי טוען, פארלירן געלט אין אפשענס טרעידינג, און איך בעט דיך פליז דו זאלסט נישט זיין פון די סטאטיסטיקס, זאלסט נישט טאטשן קיין אפשענס פאר דו ווייסט טויזענט פראצענט וואס דו טוסט און וויאזוי ס'ארבעט. אויב דו האסט עני שאלות פליז לאז עס אין די קאמענט סעקשאן, און כ'וועל טרייען בלי נדר צו אדרעסן די שאלות אויף א קומענדיגע לעסן. און לאמיר אריינגיין וואס מיינט אפשען גריק. גמ'. סאו גמ' בעסיקלי מעזשערט, מעסט אפ, ווי סאך גייט זיך די דעלטע טשעינדזשן מיט יעדע דאלער מאוו אין די סטאק. טראכט אריין אויף גמ' אזוי ווי די עקסעלערעיטער אין א קאר איז דא די דריקסט עס צו מאכן נאך שנעלער, די ווייסט אויף די ספיד וואס די גייסט יעצט ווי די קומסט וויאזוי די גייסט אבער איינמאל די פאנגסט אן צו אויפפיקן מער ספיד פאנגט אן צו גיין סאך סאך מער סאו וויאזוי גייט ווערן עקסעלערעיטעד די דעלטא לויט די מאוו פון די סטאק סאו איך וועל דיר ווייזן אין א מינוט אויף א אפשען טשעין וויאזוי די קענסט עס דארטן זעהן אבער קודם פארשטיי פארוואס דאס איז וויכטיג ווייל אויב די האסט א סטאק וואס האט א אפשען דעלטא לאמיר זאגן א פון פֿופֿציק. אין א געמע פון צען. דאס מיינט אז נארמאל דארף די סטאק מיט יעדע מאוו פון די סטאק דארף די אפשן ארויף גיין מיט פופציג סענט. איין דאלער גייט ארויף די סטאק גייט דעלטע ארויף מיט איין דאלער. אבער איינמאל ס'איז ארויף געגאנגען מיט איין דאלער איז נישט פלעין אז ס'איז ארויף געגאנגען מיט פופציג סענט נאר די נעקסטע דאלער גייט זיין זעכציג סענט. ווייל די דעלטא גייט יעצט ווערן זעכציג דעלטא אנשטאטס א פופציג דעלטא, סאו עס איז געווען א פופציג דעלטא, וויבאלד ס'האט געהאט א געמא פון צען גייט יעצט ווערן די דעלטא א זעכציג, סאו ווי נענטער די אפשן ווערט צו עד די מאני אלץ העכער ווערט די געמא, און ווי מער ס'גייט אריין די סטרייק פרייז אין די מאני אלץ מער ווערט די געמא. און ווי נענטער צו עקספיירעישאן אלץ מער עקספענסיוו אלץ מער עקספלאסיוו קען ווערן די דעלטע וואס די גמ' גייט טז גורם זיין אז ס'זאל צוקומען צו דעם. סאו געב א קוק דא אויף א אפשן טשעין פון SPY דא קענסטו זעהן א גמ' פון דא האסטו די קאלום פון גמ' אויף די קאל סייד און דא האסטו די קאלום פון גמ' אויף די פוט סייד דא איז די דעלטע פון די קאל סייד און דא איז די דעלטע פון די פוט סייד אז דו קוקסט דא קענסטו זעהן אז דא דא ביי די סיקס הונדערט און פארטי טא סטרייק פרייז איז דא א פופציג דעלטא, א פוינט פופציג דעלטא, יעצט טאמער די סטאק גייט ארויף גיין פון סיקס פארטי טא צו סיקס פארטי טרי דאס מיינט אז די גמא פון פוינט זירא טרי פייוו סעווען גייט ווערן צוגעלייגט צו די דעלטא, און ס'גייט ווערן פון פוינט פייוו זירא דעלטא גייט ווערן פוינט פייוו טרי פייוו סעווען דעלטא, דאס מיינט אז די סטאק גייט ארויפגיין סאך שטערקער, די אפשען פרייז גייט ארויפגיין סאך שטערקער מיט פוינט טרי פייוו סעווען ווען ס'גייט שוין האבן אנגעקומען צו סיקס פארטי טרי, די זעלבע זאך אויב גייט עס אראפגיין פון סיקס פארטי טו צו סיקס פארטי וואן גייט די דעלטא ווערן ווייניגער מיט פוינט טרי פייוו סעווען, סאו וועט עס ווערן א. פוינט זיראו פוינט פאר ניין עפעס וואטעווער מיט טשעינדזש. סאו דאס איז וויאזוי דו זעסט וואס די דעלטא גייט ווערן אפעקטעט דורך איין מאוו אין די סטאק. סאו גמא, עקספלעין דיך פארוואס ווערט דיין טרעיד מער מער סענסיטיוו, אקעי אויב דו האסט געקויפט אפשענס ווערט עס מער עקספענסיוו די אפשען דאס איז גוט פאר דיר, אויב דו האסט פארקויפט איז נישט גוט פאר דיר ס'ווערט מער עקספענסיוו. ווייל דו דארפסט עס צוריקקויפן פאר טייערער ווי נענטער דו ווערסט צו די סטרייק פרייז, סאו טרעידערס מיט גרויסע פאזישאנס אזוי ווי למשל מארקעט מעיקערס האבן עספעשעלי פאוקוס א שטארקע פאוקוס אויף גמ א פאר העדזשינג ווייל זיי האבן געוויסע טולס אין פלאץ כדי זיך צו העדזשן אויב די סטאק גייט אנקומען צו א געוויסע פרייז, סאו אויב דו גייסט פארקויפן נעיקעד אפשענס דאס מיינט אפשענס אן קיין שום קאווער אויף די אפשען לעבן נאנט צו די עקספיירעישן דעיט קענסטו האבן זייער א שטארקע געמא ריסק, דיין פאזישן קען זיך טשעינדזשן זייער שנעל, מיט א קליינע פיצי מאוו פון די סטאק קען זיך דיין פאזישן פרייז, דיין אפשן פאזישן פרייז, זייער שטארק טשעינדזשן, ס'קען ארבעטן פאר דיר אדער ס'קען ארבעטן אגענסט דיר, ס'ווענדט זיך אין וועלכע דיירעקשאן דו זוכסט אז די מאוו זאל זיין, צו דו ביסט א קויפער צו דו ביסט א פארקויפער, צו קאלס צו פוטס וכדומה. כ'האף אז די לעסן האט דיך געהאלפן פארשטיין וואס געמא איז, די גרי וואס ס'עקספלעינט וויאזוי די דעלטא גייט זיך טשעינדזשן לויט יעדע מאוו פון די סטאק, און ס'עקספלעינט דיך אויך פארוואס האסט געקויפט איין דעלטע אדער האסט פארקויפט איין דעלטע און די זעהסט אז די דעלטע איז אנדערש געווארן. אויב די האסט ליב געהאט וואס אונז האמיר דא עקספלעינט, לייק די ווידיאו און קאמענט און סובסקרייב דיך צו די טשענעל אדער גיי צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג זיך צו סובסקרייבן צו באקומען יעדע לעסן ביי אימעיל, חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש